Essalawmaleýkim gadyrly ildeşler! Bu gezekki wideomyz gadymy Merwdäki sahabalarymyzdan Hakim el-Gyfary razyýallahu anh barada bolar. Hakim bin Amr. Doly ady Ebu Amr Ebu Berze el-Hakim bin Amr bin Müjedda el-Gyfary. Horasan häkimi. Kakasyna gel bolany üçin Akra lakamyny goýupdyrlar. Şol sebäpli Hakim bin Akra diýlip hem tanalypdyr. Hakem el-Gyfary razyýallahu anh Ashaby kiramdandyr we ilki başda iman eden meşhur sahabalardan Ebu Zer el-Gyfary hezretleriniň doganydyr. Hijazdaky Gyfar kabylasyndandyr. Gyfar kabylasy Büreýde el-Esleminiň kabylasy bolan Eslem kabylasyna goňşy bolupdyr. Olar yslama girmezden öň çapawulçylyk bilen meşgullanan kabylalar eken. Şol wagtlar Arabystanda çapawulçylyk ýaly ýaramaz endikler giňden ýaýrapdyr. Agasy Ebu Zerriň maslahatyna eýerip, Hakem el-Gyfary dogany Rafi bilen bilelikde Serwerimiz sallallahu aleýhi wesellemiň huzuryna gelip, iman edýärler we Serwerimiziň bereketli söhbedini diňläp, sahaba bolmak mertebesine beýgelýärler. Dogany Ebu Jubeýr Rafi bin Amr bilen Merwde wepat bolan beýleki dogany Atiýe bin Amr hem sahabalardandyr. Hakem we Rafi özlerinden soňky nesiller üçin iň gymmatly miras bolan Serwerimiz sallallahu aleýhi wesellemiň hadyslarynyň käbirlerini rowaýat edipdirler. Hakem el-Gifary radyýallahu anh serkerde sahabalarymyzdan bolandygy, ömrüniň köp wagtyny söweşlerde geçirendigi üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemden azrak, ýagny on çemesi hadysy rowaýat edendigi aýdylýar. Hakem bin Amr Maweraun-Nehirde ymam bolup namaz okadan ilkinji kişi diýlip bilinýär. Onuň Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemden rowaýat eden hadyslaryna Sahyhy Müslim bilen Kütübi Sitte kitabynda duş gelmek bolýar. Ebu Şasa Jabir bin Zeýd, Hasany Basry, Abdullah bin Samit we Muhammet bin Sirin ýaly tabyn alymlary Hakem el-Gyfary hezretlerinden hadys rowaýat edipdirler. Hakim el-Gyfary Serwerimiz sallallahu aleýhi we sellemiň wepatyna çenli onuň, sallallahu aleýhi we sellem, söhbetlerine gatnaşdy. Hezreti Osmandan soňra Arabystanda çykan pitnelerden birahat boldy. Musulmanlar arasynda çykan pitnelere goşulmady we doganlary bilen bilelikde Basra şäherine gelip ýaşamaga başladylar. Hakim el-Gyfary, Hezreti Muawiýäniň halyflygy döwründe Yrak häkimi Zyýat bin Ebih tarapyndan hijri kyrk dört ýa-da kyrk bäşinji ýylda Horasana häkim edilip bellendi. Hakem el-Gyfary hezretleri Horasandaky häkimlik wezipesini berjaý edýän döwründe Herata girdi. O taýdan bolsa Jüzjan dagyny aşyp, Merwe geldi. Halyf Hakim el-Gyfaryny merkezi Merw şäheri bolan Horasan iline häkim edip belledi. Hakim el-Gyfary hezretleri Horasan welaýatynda ynsanlara yslamyýeti düşündirmek üçin uly gaýrat sarp edip, uly işler bitirdi. Ýagşy ahlagyny, gowy adamkärçiligini, adyllygyny, Ýagşy söz sözleme ukyby bilen birleşdirip, halkyň çuňňur söýgüsini we hormatyny gazanypdyr. Olaryň hak ýoly tanap, musulmanlyk mertebesine beýgelmegine sebäp bolupdyr. Çeşmelerde Hakim el-Gyfary hazretleriniň ömrüniň soňlaryna dogry şeýle dileg edendigi bellenip geçilýär, Allahym! Eger Seniň huzuryňa çykmaklygym meniň üçin haýyrly bolsa, meniň ruhumy kabz et. Janymy al. Meni huzuryňa kabul et. Hijri ellinji ýylda Merdi aradan çykdy. Onuň hijri kyrk bäş ýa-da hijri elli birinji ýylda wepat edenligi belleýän çeşmeler hem bardyr. Gubury Gadymy Merwde, şu wagtky Baýramaly etrabynyň çäginde. Serwerimiziň baýdak göteriji sahabasy Hezreti Büreýde bin Hüsaýb el-Esleminiň guburynyň ýanyndadyr. Beýik Biribar bize olaryň şepagatyny nesip etsin!